Yalı boyunda yaşağan ve mında şekillengen qırımtatarlarnı yalıboylular dep adlandıralar. Olar mantıqen Qırımnıñ yalı boyu Balaklavadan başlap ta Kefige qadar yaşamaqtalar. Yalıboylu subetnosınıñ temsilcileri Qırım dağlarınıñ yalıboyu eteginde yerleşip, asırlarca yaşap, maişetini tizgen ve şekillegen ediler. Bu topraqlar Qara deñiz yalısı boyu yerleşip, özüniñ çeşitli zemininen farqlanadır. Şimaliy taraftan mında büyük ve yüksek dağlar mevcut. Olar uzun dağ yollarını açıp, Qırımnıñ qıta rayonlarına ketirmekte, cenübiy taraftan ise er taraflama yollar deñizge çıqa. İklim mında subtropik sayılmaqta, bu ise çeşit türlü vaqıtlarda topraq asravcılıqqa,

Aluston, Aluşta, Funa qalesi, Sugdiya, yani Sudaq, digerleri.
Cenübiy yalıda çeşit devirlerde çeşit avtohtonlar yaşağan. Bu em tavarlar, skitler, alanlar, gotlar, peçinek, qıpçaq, italyanlı ve esasen cenevezliler edi. Mında özüniñ izini türk selcuqları da qaldırğanlar. Bu avtohtonlarnıñ episi cenübiy yalı qırımtatarlarnıñ şekillenüvinde büyük rol alğan. Ve kene de hatırlatmaq kerek ki, bu kibi malümatlar birleştirilgendir ve Qırımda qırımtatarlar sürgün etilmezden evel yarımadanıñ er köy ve qasabasınıñ özüne has hususiyetleri ve adetleri bar eken. Oña esaslanaraq, Mında da nasıl avtohton qabileler çoq olğanını belgilemek mümkün edi. Misal olaraq, cenübiy bölgede, hususan, gotlar ve italyanlılar bar eken. Yalı boylularnıñ şivesi türk tilleriniñ qıpçaq gruppasına kire, lâkin mında oğuz-selcuk gruppası daa çoqtır. Bu gruppa da üç esas lehçege bölüne. Balaqlavlı, Yaltalı ve Sudaqlı. Bu bölgeniñ ırq tarafına baqacaq olsaq, antropologik ceetten yalı boylu qırımlılar Avropa çizgilerine saipler, mında moğol çizgileri asıl da yoqtır. Yalı boylülarnıñ çoqusı diger subetnoslarnen qıyaslanğanı vaqıt, islâm dinin ğayet keç qabul etti. Bu aqta hanlıq deviriniñ resmiy menbaaları ayta. Amma buna baqmadan aynen bu regionda meşur musulman alimleri em Qırım Hanlığı vaqtından evel, em de Qırım tatarlarnıñ devletçiligi vaqtında çıqqan. Olarnıñ çoqusı adına da Al-Qırımi ya da Al-Kafauvi sözlerini qoşqanlar. On doquzıncı asırnıñ etnografı Gustav Radde yalı boylü qırımtatarlarnı yüksek boylü, quvetli, esmeri, uzun ve dilber yüzlü, közleri ve saçları qara olaraq tasvirley. Amma alimniñ bu tasvirleriniñ tek bir qısmı doğrudır, çünki aynen bu regionda beyaz tenli, açıq renk saçlı ve renkli közlü insanlar çoq bar. Umumen ise, yalı boylular kerçekten de yüksek boylu ve küçlüdirler. Yalı boylu qırımtatarlar aqqında tasvirlevlerni Frenkistannıñ marşalı ve seyahatçısı Ögüst Frederik Lui Marmon qaldırdı. O, Qırımnı on doquzıncı asırnıñ otuzıncı yıllarında ziyaret etken edi. Seyahatçı yaza, Olar ğayet yüksek boyludır, olarnıñ yüz çizgileri pek doğru ve dülberdir. Olar tabiiy ceetten ğururlı, sakin ve özlerini müim olaraq is etmekteler. Bu künge qadar közlerimni qamaştırğan bir qabiledir. Qırımnı çeşit türlü devirlerde ziyaret etken seyahatçılar yalı-boylu qırımtatarlarnıñ pek musafirçen ve ahlâqlı olğanını yaza ediler. Çoqusuları açıq bir şekilde erkeklerniñ ve qadınlarnıñ dülberligini maqtay eken. Etnograf Boris Kuftinniñ yazğanına köre, bu regionda yaşağan qadınlar pek naiv, narin, nazik yüzlü, dülber bedenli edi. Olarnıñ yüz tenleri pek ince ve naif eken. Balaban közleri ve qap-qara qaşları olğan. Olarnı da sürmenen boyap yaraştıra ekenler. Yalı boyunı temsil etken qadınlar ekseriyetnen yaşqa baqmayıp, saçlarını parlaq qırmızı renkke saip olğan hınanen boyalağanlar. Aynen bu boyanen de Ellerindeki beş noqtanı da boyay ediler. Eger dağ tarafından yalı boylular tabiiy qayalarnen qorçalansa, deñiz tarafından ise bir çoq keriler mındaki limanlarda toqtağan hırsızlar ve qorsanlar ücüm ete edi. Diger sözlernen aytacaq olsaq, bu kerçekten deñiz qorsancılığı edi. Qara deñizde o, on altıncı, on yedinci asırlarda pek meşur olğan. Aynen bu faktor bir çoq insanlarını köylernen beraber deñizden biraz uzaqça köçmege mecbur bıraqqan edi. Bir çoq seyahatçılar yalı-boylu qırımtatarlarnıñ maişetini tasvirlegeni vaqıt, birinciden, qasaba ve evlerniñ hususiyetlerini añlatmaqnen, başlağan. Eñ baştan aytmaq kerek ki, bütün yalı boyunda yerleşken evler biri-birinden farqlanğan, olar tipik degil edi. Elbette, bazı bir yerlerde oşasalar da, evler bulunğan yerniñ landşaftı ve tüzgünligine esaslanaraq qurulğan. edi. Adet üzre köy ve qasabalar tabiiy qayalıq çayırlarda yerleşken. Böyleliknen dülber bir amfiteatrge oşağan manzara meydanğa keledi. Esasen bu dülber manzara Aluşta civarlarında pek yahşı körüngen. Aluştadaki evler dağnıñ etekleri boyu yerleşip, bir amfiteatrge oşağan. Er bir evniñ çatısı topraqnen teminlengen gorizontal bir terastan ibaret edi. Olar qısa tahta direklerinen yapılğan eken. Duman borusı terastan keçe. Onıñ içün balaban teşik taşlarnen yapılğan ve o tögerek bir futlârnı teşkil ete edi. Yağmurlar olğanı vaqıt ya da terrasta topraq bir de bir sebeplerden nemli olsa, insanlar onı daa da qaviyleştirmek içün bastıra eken, bunıñ ile evge suv keçmeycek edi. Bunıñ içün terrasta er vaqıt mahsus cihaz, yani eki-üç futnı teşkil etken tahta, onı yuqarıdaki tayaqnen Ege, ekenler. Bu cihaznen topraqnı terasta bastıra ediler. Romnıñ aytqanı cihaz basmaq dep adlandırıla edi. Episi bostan, bağça, yüzümlik ve tütün tarlaları qasaba tışında, yani serbest meydanlarda yerleşken. Soqaqlarğa kelecek olsaq, etnograf Boris Kuhtinin aytqanına köre, Bazı köylerde olar iç yoq eken. Olarnıñ yerinde qayış taş basamaqları olğan. Olar eki qatlı evler arasında yerleşken. Yerli müitni konsollerde yerleşken dülber odalar ve galereyalar ifade ete edi. Bu ise inşanıñ daa büyük körünmesine yol açqan. On doquzıncı asırnıñ İngliz siyasiy erbabı Genri Seymur yaza ki, yaz aqşamları Qutlaq, Qozaq ve Otuzda yerleşken evlerniñ tüz teraslarına, keñ galereyalarına er kes çıqa edi, erkekler, qadınlar, Balalar, qartlar ve ilâhre. Qaranlıq ve suvuq odalarda kimse qalmay edi. İnsanlar teraslarda oturıp, küneş batmasını seyir ete ekenler. Bu atta bir adet olıp qalğan edi. Dülber manzara insanlarnı.